Mo na monim deɛ nti a mofaa me a mode me yɛ adwuma. Aberanteɛ yi, dua abudum, waba, ɔse ɔpɛ sɛ ɔhunu biribi sɛ wiase tumi wɔ hɔ. Sɛ tumi wɔ hɔ a, mekyerɛ baako, mmiɛnsa, ɛnan, ɛnum, ɛnsia so de kɔ du no, meyɛ hu nsɛnkyerɛnne, meyɛ hu nsɛnkyerɛnne. Yɛhu nsɛnkyerɛnne, yɛhu nsɛnkyerɛnne, yɛhu nsɛnkyerɛnne, yɛhu nsɛnkyerɛnne. Dua bodoo mu yɛhu nsɛnkyerɛnne, yɛhu nsɛnkyerɛnne. Ne nsɛnkyerɛnne ne firi gya mu, enwisi a efiri anyina ano. Wɔne me kasa, ɛne me kasa, ɛne me kasa no. Nsɛm a wɔka. Abayifoɔ dehyeɛ, abayifoɔ hena? Meteɛ yi, mede ba. Na wohu sɛ nneɛma bi ayi ne ti wɔ wiase a ahyɛase a ɛreba a amanfoɔ ate kuma Amerika no ho mpopoeɛ. Ɛne sɛ, Ɛyɛ me na mama kwan na masoma nkurɔfoɔ bi de honhom bi ahyɛ mmeranteɛ bi mu a saa kuma Amerika no yɛ adwuma. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, obi a ɔde ne ho bɛwura kuma Amerika no biara, adeɛ a ɛfɛ no hia ɔnhunu bi da, yareɛ ɔnhunu bi da, mpatuwuo ɔnhunu bi da, because ɛyɛ mmara ne amanneɛ na yɛahyɛ. Ɛyɛ straight. Ɔdoma Nkɔbɔ a deɛ ɔka kyerɛɛ sɛ sɛ wiase bɛkɔ awieɛ a ɔbɛgyaa ma yɛn abɛdi yɛn mmerɛ. Yɛn mmerɛ ni.
AMPTVGH. Ah, His Excellency was also co one and one, the king of comic, social media king, the whole West Africa, 67 million viewers, big star, AMPTVGH. ɛne ne nso kɔma tena ase ne dɛ ɛnyɛ easy na wote ase na ɔmo ɔmo ɔmo aso ase wɔ dwumadie ɔyɛ adoko bitters doctor doctor kwakuo ten adoko group company a ɔde hand sanitizer aba Wo de fa sɛ kunu bɔ kura su ɔwɔ atadwo wɔ hɔ nom na wayɛ no kɔ black wɔ hɔ nom one two three na next level no koraa deɛ ompae bi wopae baako wɔ adi kɔɛ taa ma ɛbɛfa wo na nɛ mabɛ pie tafo asie asie na nɛ de mabɛ duro o ɛdeɛ na ewi ase me gyeɛ kwadwo ɛnɛ deɛ no ane nɛ a bayifoɔ nyinaa hene abayifoɔ nyinaa hene na me bɛɛ obi wɔ Canada na ɔbɛyɛ ho adwuma na me metetɛ naa ɛna mabɛkye no nɛ deɛ asie na nɛ de wɔte mbɛ nipa tudua so na me ne no bɛdi nkɔmmɔ na ɛberɛ a me ne no bɛdi nkɔmmɔ amp tv gyegyeɛ rare television for rare people koko ma hyɛ biribi tuo bi atetɛ no deɛ mo nya abotere deɛ pa ne ɛtɔ fam kura ahodoɔ mo ne kuro na bia the whole west africa the whole world yɛn deɛ ɛyɛ trendy ti trendy issue deɛ ka ho asɛm ti wobɛhu ne sisi a twɛ me sema ketewa bi ne ne deɛ ne bi aba ne deɛ no ane ne ne deɛ ɛnkasa mpɛkyɛ nokia charger wɔn yɛ de bɛyɛ afidie wɔn kasa sei kasa sei

Ambulance, woo woo woo, thousand thousand thousand. Ɛdi nti na dabi a wote asi. Ɛɛ ɔpanyin yi, ɛnyɛ biribi, yɛse wo pusi ne ho a na atene kankan. Me ne nananom ne nananom nsamafoɔ na ɛwɔ ha. Ɛwɔ ha. Nti woaba a, ɛyɛ sɛ mede wo kyerɛ wɔn sɛ me de hyeɛ bi firi baabi a wɔbɛpɛ nsɛm afiri ha ama atiefoɔ atie. Nti yɛde nsa bɛgu fam ansa na yɛahyɛ dwumadie no ase. Na ɛno no, ansa na yɛde nsa bɛgu fam no, ɛnam sɛ obi adwuma. ɛna owu wɔ Amerika na maame no wu owuiɛ no ne mma nte aseɛ ne kyerɛ sɛ mɛhwehwɛ mu bɛyɛ ho amaneɛ wɔ ha. Aha nso na medi me dwuma anadwo o, awia o, aha na me ne me mpanimfoɔ. Ɛno nti na wɔabɛtoo me ha no. Na ɛnam sɛɛ nti no, ɛsɛ sɛ mebo asu ma nna a yɛte so yi, samaa koraa a yɛte ne so a ɛne no bɛdi asɛm ama wɔn no atie bi. Me bo bɛtɔ ne yam na nneɛma awie pɛyɛ nti, gye sɛ meyɛ adeɛ ma wo. Wɔrebɔ me asu wɔ ha. Aane. Anaadɛ wɔreku me anaa?
Gye wei bɔ wo ho ban ansa. Mote aseɛ?
Masom asase so.
Afei yɛbɛkɔ nsaguo no so.
Yɛde no ara ne nne mu.
Ɔsoro ne asase nsa o. Nananom abosom aduasa a mokyekyere asankyɛma nyinaa nsa. Nnua ne nhoma nsa. Asamado nsamafoɔ mpanimfoɔ, emu akyeame, atitire, akunini ne mu nkoa ne adehyeɛ nsa o. Mo desua bɛyie hene mebaeɛ a mamma no bɔne Me deɛ menom nɛte a mofrɛ me anɔpa o awia o anwummerɛ o Meyi me tiri ma mo Na nnɛ AMP TV adehyeɛ atoa me mo aseɛ Ɛfiri sɛ nneɛma bi rekɔ so wiase a wɔnte aseɛ Na mamfrɛ mo amma ma mu a deɛ ɛbɛyɛ biara bɛtwa porɔeɛ Nananom nsamanfoɔ momma tumi, ahoɔden, nyansa ne nimdeɛ nnue tenenee wɔ ha Yewie a, yɛbɛka sɛ, Mo na moayɛ. Yɛde yɛn ho ato mo so yi a, mo na yɛsom mo firi seesei-seesei abɔdeɛ firi saa bere yi bɛsi saa bere no, na ma wɔnhunu deɛ ɛwɔ mu. Yɛda mo ase aburu, yɛda mo ase abia. Saase yɛ nsã oo, asuo a ɛwɔ kurom ha, nsã, kyampɔnmene, nsã, manyam, nsã, n'abodo, nsã, Anamkafena.
ankafena, nsã, deɛ ɛgu nsã a ne ɛgu ma deɛ ɛwura fie nyinaa nso, yɛkae mo sɛ mo nyinaa mommɛgye bi. Sɛ moasom wei, na moama kwan, yɛda mo ase, Awura.

ɛna mepɛ sɛ mebisa abayifoɔ he ne sɛ, saa kum Amerika no, ɛyɛ deɛ na ɛwɔ sɛ ɔtafo de hyeɛ? Agye Frimpong Nana, kum Amerika no, ɛyɛ deɛ bɛn? Ɛɛ, ɔpanyin kɛseɛ, kum Amerika no a yɛreka ho asɛm no, nyɛ adeɛ ketewaa bi na wobisa me ho asɛm no o. Bɛɛ mfie bɛɛ nwɔtwe anaasɛ du ni na yɛatena ase a. Yɛne ahonhommɔne ne tumi bebree atena ase from America. Ɛyɛ ɛɛ president yi a ofiri so ansa na wei bɛyi Obama ɛpɛn so. Obama ɛba no, obesii so no, yɛtena ase yɛ meeting sɛ nka ɔbɛma yɛ permit bi na saa adeɛ no ayɛ adwuma. Na ɔmaa kwan no, yɛde baa Kumase. Na ɛnam sɛ Kumase wode ba a, ɛnyɛ me me tumi no nko ara a mede yɛ adwuma no na ɛsoɔ nti no, medaa tumi bebree. Yɛkɔɔ Ahafo. yɛkɔ baabi bebree, Koforidua, yɛkɔ ɛɛ baabi te sɛ Sahwimaam, yɛkɔ Eastern Region, yɛkɔ Western Region, ne atumi atumi akɛseɛ, ɛka tumi a honhom bɔne a ɛwɔ wiase a ɛdi wiase so no nyinaa kɔhyia sɛ wɔn ma kwan na saa adeɛ no a yɛpɛ sɛ Kumase Kumase te ne ho firi Ghana mu no yɛfrɛ Kuma Amerika no ɛyɛ adwuma. Tom yɛ de nhyehyɛɛ ne nneɛma bi guguu akwan mu a mfe a wɔhyɛeɛ no de year 2020 ɛni a ɛyɛ bosome wei a yɛasi muo no ɛna ɛmu ho nneɛma nyinaa bɛdura me abayifoɔ dehyeɛ abayifoɔ hena mete ayi mede ba na wohu sɛ nneɛma bi ayi ne ti wɔ wiase a ahyɛ ase a ɛreba a manfoɔ ate kuma Amerika no ho mpopoeɛ ɛne sɛ ɛyɛ me na mama kwan na masoma nkurɔfoɔ bi de honhom bi ahyɛ mmeranteɛ bi mu a saa kuma Amerika no ɛyɛ adwuma Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, obi a ɔde ne ho bɛwura kum Amerika no biara, adeɛ a ɛfɛ no hia, ɔrenhunu bi da. Yareɛ, ɔrenhunu bi da. Mpatuwuo, ɔrenhunu bi da. Because ɛyɛ mmara ne amanneɛ na yɛahyɛ. Ɛyɛ straight. Ɔdoma nkɔbɔ adeɛ, ɔka kyerɛɛ sɛ sɛ wiase bɛkɔ awieeɛ a, ɔbɛgyae ama yɛn abɛdi yɛn mmerɛ. Yɛn mmerɛ ni. Nti seesei, tumi bi a ɛwɔ wiase biara astɔpo me na mebɛwuro Ghana. Na deɛ ɛhia me pa ara, me na mebɛwuro Ghana. Sunsum mu no deɛ, me, me na mebɛwuro Ghana. Kanyan sɛ me ne wo te asie ha yi, ɛfiri sɛ deɛ yɛahyehyɛ no yɛ mpepa, nyɛ honam ani nea ɛkasa. Kum Amerika no a wo ne me reka ho asɛm a wobisa me ho asɛm no, ɛnyɛ adwuma ketewa na aba. Nana ɔte kɔkɔɔ so a ɔfiri so kɔeɛ no pɛn so na yɛtenaa ase sunsum hwehwɛɛ sɛ Nana bɛma kwan na na asɛe tutuw aba. Nana, wo nkwa so oo! Mebɔɔ din a na mama ahum no so. Baafoɔ, Onyame mma wo nyini kyɛ. Seesei twɛn a yɛretwɛn ne sɛ Nana bɛma yɛpɛ me te sɛ wama kwan n'adehyeɛ nwura mu, na menim sɛ Sunsum mu no Baafoɔ bɛgye atom because Baafoɔ di amammerɛ ne amanneɛ so. Seven, Asuo Tanɔ yɛ Nana dea, Asuo Pra yɛ Nana dea, Asuo Kyɛmpɔnmene yɛ Asante Yewura dea, Ɔti Kɔkɔɔ nso dea. Ɔpemsoɔ nim wei nyinaa deɛ a, menim sɛ Nana nso pɛ sɛ nnipa nya ahotɔ nti ɔbɛgye, ɔbɛpene so ama saa adeɛ wei. ayɛ adwuma na ayɛ adwuma koraa awie because ɛyɛ ɛyɛ supernatural power tumi biara ni hɔ a wɔne ani ni honam a wɔbɛtumi akyerɛ de adeɛ wei wopɛ wu a wobɛnya because nipa a asɔre atia saa adeɛ wei no ɛyɛ nipa bebrebe na asɔre atia a ne wɔn mpene so a ɛno nti yɛkɔfa ayareɛ bi koraa bɛsensɛn wiem nansan a ɛde ɛnsɛnsɛm bebrebe a yɛate sɛ akyiri adwo sansa wɔn agye atom sɛ sɛ kuma amerika no kuma se deɛ no ɛho pipɛs ne ho paspɔt no nyinaa bɛdu Abɛduru hɔ. abɛduru a Nyame yɛ adom a ɛfiri next month on the 15 foo kɔ no yɛbɛhyɛ aseɛ pie na obiaa mema no saa paspɔt no bi a ɔgye bi ɛhunu sɛ ɛyɛ 666 ɛna me mede ma mo Ei! tie ne yie Kosoko mpaninfoɔ se ntatea nko ne nso akatakyire wɔn nyinaa nante fam wɔn na ka fam asɛm a wɔn a ɛwɔ honhom mu teɛ. Enti tie no yie. Ahintasɛm a ewiase aduro no, aduru berɛ a ɛyɛ sɛ nnipa nyinaa twe wɔn ani bɛhwɛ. Komu asɔfoɔ nni tumi. Wate deɛ mɛkyerɛ no? Emu akɔmfoɔ nni tumi. Gye yɛn a yɛdɔ ntakraboa a yɛde tu bom anadwo kɔ sunsum adeɛ kɔdi sunsum mu asɛm wɔ aburokyimaa mu kɔ wiase afanaa baabiara saa ba no. Yɛn na Kum Amerika no si me nan so. Enti Asanteman mu ha deɛ, me me ne tumi kɛseɛ a Kum Amerika ho nneɛma nyinaa hyɛ me nsa a, mewuo. emu mmaa to nnwom, emu movie actress, emu eh, teachers, emu doctors, emu lawyers nyinaa ɛbɛ fight saa adeɛ wei ne bibiaa ɛbɛ fa mimi wuro soma nsa na wɔn nsa aka. Nti wobɛ kae a, the year 2020 nwonkyerni bi a ne yɛfrɛ no Folian Bonsah no, ɔbɔɔ nnwom ka to hɔ sɛ the year 2020 sum bɛba wiase. Sɛ wo kae a, wo kae. Hmm. Enti mema wɔte aseɛ sɛ, afei ne yɛbɛtena ase ne saa nkurɔfoɔ no nyina ara ama saa nhyehyɛeɛ a ɛwɔ saa nkɔmhyɛ no a ɛbaeɛ a ayɛ adwuma no mu no bɛwie pɛyɛ.
Yɛbɛsan, yes, sɛ seesei ara no meka nokorɛ akyerɛ wo sɛ yɛka tumi pa ara, tumi a ebi mfiri baabi na ɛba. Wɔn a ɛwɔ wiem wɔ sini, ɛɛ, yɛfrɛ no sɛ nhwehwɛ so, ɛwɔ TV ahodoɔ ne nkurɔfoɔ afonsuo kura wɔn foforɔ sɛ wɔwɔ tumi no, sɛ mema nkyerɛ wo a wonhu.
Saa emu mmaa, emu mmarima, but emu baako na mabɔ ne din akyerɛ wo a, saa bere wate no w'asom no. Ofolian Bɔnsa 2020, esum bɛba wiase no.
Yɛasan contract no koraa, aka sɛ ɛbɛba honam ani. Nti 2020 wei no deɛ, deɛ ɔnni baabi gyina, ɔmpɛ baabi nyina. Ɛno nti na mekyerɛ sɛ, tumi a ɛwɔ wiase nyinaa, woasɔ ahwɛ, yɛn yɛ berɛni, yɛ berɛni, bɛsɔ berɛ wei na hwɛ. na hunu deɛ ɛwɔ mu. Okay. Ɛnna yɛbɛsiee me dɛlɛta maame maa agyiriwa ɛnna medwiridwiri mu ara na de abɛto hɔ da biara wo te asie nti ɛdeɛ paa na woyɛ wɔ asie nti a ɛnɛ me me no te asie ɛdeɛ nti a. Ɛɛ wonim ɛnam sɛ ɛyɛ sunsundwuma nti nnipa bebree nneɛma akɔdi baabi a wɔn te asase so yi wɔn nim na asɛm bi na asie ɛwɔ kuro bi so biribi nti na mebɔ din. Aberanteɛ bi a ne maame ne ne nuanom mmiɛnsa wɔ aburokyimɛn. Ɛna ɛkɔbaa sɛ ahenneɛ bi wɔ wɔn fie ma aberanteɛ no nyaa panyin baako wɔ hɔ kasatia. Saa na aberanteɛ no ɛbɛka 15 days amena tu kwan akɔ UK. Nti baa sɛ Wɔantumi ansɔ bo efie deɛ no anwie na wɔfiri fie no a n'akwantuo no tam no sɛn. Ɔkɔduru aburokyire a ɔsi firi prɛ mu a yɛrebɛfa no akɔ fie a wannuru fie koraa na ɔwuu wɔ kaa mu. Enti ɛmaa abusua no ani beree sɛ wɔn dehyeɛ baako a ɔno na ɛbɛsɔɔto anka saa ahennie no a ɛwɔ kuro no mu na wɔde no bɛdie no na wɔabɛku no ato ne maame so. Nti saa deɛ a, wɔn bɛ frɛ me na mayɛ ho adwuma ama wɔn. Nti Nyame adom a, Adwuada a ɛba yi na ɛyɛ wɔn naawɔtwe da a abranteɛ no wuiɛ. Adwuada a ɛwɔ yɛn anim yi ara.
Adwuada a ɛwɔ yɛn anim yi ara na ɛyɛ naawɔtwe da. Ɛno na maba asieɛ ha a meyɛ ho adwuma a wadi me ntetɛntetɛ a wabɛto me yi. But wo baeɛ wonhu nneɛma a na ɛrekɔ so. Ɛna aha sei yɛ bank ɛɛ ɛɛ beaɛ bi a the whole Asante region Obi a yɛtreati no in spiritual biara, aha na yɛde ho nneɛma nyinaa ba. Ɛyɛ cemetery ha. Wo sɛe koraa a wote wɔ yi, sɛ wo wo ne obi wɔ problem na ɔyɛ bayifoɔ na ɔwɔ yɛyɛ group no mu a, wo ho nsusuan adeɛ biara a ɛbɛboa bi a wɔde wɔn nsa ato so no, ɛwɔ me dua kɛseɛ yi ase. Me dua kɛseɛ yi a wobɛtoo me sɛ na mewɔ hɔ no aseɛ, ɛhɔ na ɛwɔ. Ɛno nti no, aha a mewɔ no, mewɔ ha sɛ mesɛe nnipa. Mewɔ ha sɛ mereyɛ nnipa yie, kyerɛ sɛ, ewiase biribiara nkɔka papa nye gyerɛdɛ. Woahu deɛ mekyerɛ wo yi? Nana Akufo-Addo ti wɔ yi, wadi ne bɔhyɛ so ama Nsanteman. Nneɛma rekɔ kyɔɔtwee. Wɔne ɔman biara nni ma nsonontwee. Wɔrekɔ baabi a wɔnsuro. Saa ara na wo nso a woteɛ yi, sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛgye obi adeɛ sɛ kyena ade bɛbrɛ no na bɛwie na ɛbɛyɛ manso a, woatia Nana so. Enti yɛde wo bɛfa kwan bɔne so. Ɛno nti na mese mewɔ ha sɛ deɛ wɔresisi wɔ bi no, me mɛgyina mu, mo mmienu mo ntam, madi mo asɛm ama moɔ, na deɛ ɛsi a de ho akatua ama no yɛde ma no. Wote aseɛ? Mewɔ ha sɛ mensa yareɛ, mewɔ ha sɛ meboa nnipa, mewɔ ha sɛ deɛ ɛtaa mene no a ɔhaw bi da no so, mɛyi afiri ne so. Mewɔ ha sɛ deɛ ɔrepɛ sika, sika, tumi a yɛde pɛ sika no, mɛhyira bi wɔ ha ama no. Ɛno nti na wohu me yɛ da biara, ɛsi ha na meteɛ no o, me ne nsamaafoɔ na yɛ adwuma, Obi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Kofi, wawu, ne kra da no, ɛnyɛ ɔno ara na ɛwuiɛ. Nti wo, wo, woyɛ Kofi na wobrɛ a, mebɛpɛ Kofi no a ɔwɔ ha no a ne kra ne ne hyɛberɛ yɛ kama no, na mafrɛ wo honhom no, mafrɛ no, na yɛakasa, na ma transforming wei deɛ no ama wo, na wabɛyɛ natural. Afei wobɛhu sɛ na ɔmu ayɛ du, na w'abrabɔ ayɛ yie. Kyerɛ sɛ ne yɛ transfer. Yes, asikafoɔ bebree wɔ Ghana ha a, aha na yɛbɛsesa wɔn hyɛberɛ ansa na wɔn de yie. Kwame bi wɔ hɔ a ne din Kwame na ɛda ne so no, ɛyɛ nnome. Sɛ mansesa amma wo a, wo boa da because curse no firi wo maame awudie mu na ɛbaeɛ a gye sa yɛba ha ɛbɛpɛ ɔkra foforɔ a ɔno ne berɛ no a ɛyɛ sɛ nka ɔdi no asase so no yɛ kama nanso biribi sii ne kwan ne atɔ saa kra no ama wo ne agye wo deɛ no abɛtoa nti aha adwuma bebree na meyɛ no ha meyɛ apolisifoɔ adwuma meyɛ lawyers adwuma meyɛ sogyafoɔ adwuma meyɛ bank managers adwuma adwuma bebree na meyɛ no ha sɛ nipa bɛdi yie na mmom sɛ obi se wɔ ha obi nti yɛnyini mfiri hɔ deɛ sunsum mu deɛ aha deɛ yɛnya duru hɔ a wonkɔ biem. W'akwaagyaa ma w'aka mu. Wonkɔ biom. Wonkɔ biom. Because owuo nyinaa so ɛyɛ so na me ne wo te. Nnipa a ɛwɔ wiase nyinaa abusua wɔ ha. Agona, Asakyi, Aduana, wɔn nyinaa wɔ ha. Ɛna ha ɛna me ba yi pa nyina me metea yi. Yɛhyia. Yɛwɔ baabi yɛhyia. Ɛhɔ deɛ wosa wonnuru hɔ. Ɛhɛn, hɔ deɛ wonnyini hɔ. Wohunu, wodim de woduru hɔ a wobɛhu nneɛma akɛseɛ nko a. Na na mɛmu ahu ani so adeɛ wɔ asieɛ ha ansa na wakɔ. Wɔte aseɛ? Ɛhɛn, bikɔ mpanimfoɔ se, wopɛ so no hu no na atene nkanka. Bi se biribi ni hɔ. Bi se biribi ni hɔ. Me menya tumi a meyi loto nɔmba. Menya money, money to money, menya bi. Dabi, dabi, dabi, nyɛ nokorɛ. Ɛnyɛ nokorɛ. Sika, yɛyɛ adwuma ansa na yɛanya. Nti wo nso wobɛyɛ adwuma a, ne yɛyɛ akali wo honhom a wode yɛ adwuma no, ne yɛapɛ tumi a ɛbɛboa wo ama woayɛ adwuma no. Woate deɛ mekyerɛ no? Ɛno nti na mewɔ ha. Hwɛ Amerikafoɔ, boa mɛboa Ghanafoɔ a ɛwɔ Amerika. Wɔn a wɔpipa sɛ hwɛ me se hwɛ, yɛwɔ kukuo bi si ha sesia, mede wokɔhwɛ kukuo no mu a, Asanteman mu ha, Wɔn a yɛagye wɔn pipɛs ne wɔn paspɔt paa gu kukuo no mu no, sɛ wo ne nipa no sɔɔto mu problem wie a, me na mɛma kwan ayi ama wo. Sɛ wokɔ sɔfo bi hɔ koraa sɛ wo paspɔt no abayifoɔ agye yɛ mɛgye a, sɔfo no yɛ deɛ ɔbɛyɛ wie a, me Agbagyeragba, tumi a me mesoma no ha no, yɛfrɛ no Agbagyeragba, aha na ɔwɔ, ɔsɛ ha, me ne no te a, Agbagyeragba. Tumi a ɛwɔ ha no, yɛbɔ ne din, yɛfrɛ no abagyeraba. Wɔno me na mesoma no ma no de saa adeɛ no brɛ sɔfo no. Anyɛ saa a, ɛnyɛ adwuma da. Because, ma menka asɛm nkyerɛ wo. Bible se onipa bi bɔ mpaeɛ wɔ Bible mu. Ɔbɔ mpaeɛ no, ne muaeɛ reba no, ahonhommɔne kɔ suom. Ɛwɔ soro. Yes, Nyame na de muaeɛ no ba nso ahonhommɔne kɔ suom. Adɛn ntira? Ɛkyerɛ sɛ, earth no a Nyame bɔɔ wiase no, obiara ne baabi a ɔdi ne berɛ. Ɛredi gritty. Dua wei ase kɔsi soro ha yɛ me me dea. Ɛfiri dua wei kɔsi soro yɛ me, Bayihene, me dea. Bosom biara ne tumi wɔ ha. Aha yɛ Google spirit and marriage spirit na wɔ ha. Aha nipa a ɔbɛtumi aba ha yɛ maame wata. Ɔno nso me friends paa na me ne no atwe mpena koraa pɛn. Maame wɔ atanaa mu. Me ne no atwe mpena a emu du anya mpenatwe nketewa a me ne no wɔ mma bɛyɛ mmiɛnsa koraa wɔ nsuo ase. Wo ne maame wɔ ata atwe mpena ne no wɔ mma? Yes, maame wɔ ata ne bi ba ne bi na mede no aba asase yi so a seesei ɔyɛ me gyesiɛn na ɛnyɛ nnɛ na yɛbɛka ne ho asɛm. Na wo bɔ ne din a? Daabi, tie. Mpaninfoɔ se wo, wo, wo, wo piridu, piridu, piridu a yɛwɔ wo to amena mu. Nya aboterɛ. Maame wɔ ata ne ba ne bi aba asase yi so a ɛyɛ me ne maame wɔ ata ba a yɛwoo no no, ɔde no aba asase yi so a Ɔfaa nipa so na bae but nyɛ nipa no na woo no. Ɛna ɔyɛ first born and last born. Oh ɔyɛ second born. Wote aseɛ? Nti dwuma deɛ madi bi paa. Madi dwuma no bi. Maboa nipa bebree Italy abɔnten so. Ghanafoɔ bebrebee na maboa wɔn. Nano na me ne wo hyia baabi na meka asɛm bi kyerɛ wo sɛ obi wɔ hɔ a ɔse ɔwɔ spiritual malady. Ma menka asɛm kyerɛ wo. Hwɛ nnua a wohu no ha no nyinaa ɛyɛ nipa. Nnuan yɛ nipa. Yes nnuan nyinaa yɛ nipa sɛ adua aduaba aburo wo na wokɔ dua ne fam but ni n'asase yɛ nyini no wahunu woda sɔre na afifi ketekete ne nyini a ɛbɛnyini sɛ ɛso aba no wahunu deɛ ohun yɛn sɛ asɔ wobu aburo no wahu sɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne paa sɛ firi nyame o sɛ firi hwan hwan na abɛhunu ofie bosom no a yɛfrɛ no agyempra no ofie bosom no yɛfrɛ no tano no Wɔno na wo nananom kɔɔ nkonnwa so ne ɛde nsa guu fam kɔmfoɔ asomasi se wɔmmoa ma nnuane mmra na ɛwie payɛ. Nyame wayɛ biribiara awie ate ne nsa firi ho. Nyame ɔwɔ soro ɔnni ha. Nyame ɔbɔɔ soro ne asase no wawie n'adwuma wawie n'adwuma wɔ fam ha ɛna wato abɔfoɔ a ebi tirim ɔden na wɔn ho ɔhu abɔfoɔ a wɔn nni simpati ma nnipa na wɔn nni ahummɔborɔ. wɔn ne ɛno a wɔahyia ha, na wɔn a wɔn ahummɔborɔ na wɔn sympathy no yɛ wɔn a wɔn dwene adwempa fa nnipa ho, ɛna ne saa abɔfoɔ no nam. Ɛna saa abɔfoɔ no a wɔn tirim ɔden a wɔn yɛ huhum dwuma ɛdi tia nnipa no yɛ wɔn a wɔn dwene adwembɔne ma Nyame abɔdeɛ a wabɔ no ho sɛ, maame wei ne ba hyɛ abrabɔ ase, me mpene ma ne mmɔbra no, na wama yɛ yabam ne yabɛtiti saa nnipa no bad. Ɛno nti na yɛyɛ wɔ hɔ. nti nyɛ sɛ yɛte ano yɛ saa nneɛma sɛ yɛmpɛ sɛ tenene ne papa bɛba. Obi ka kyerɛ me sɛ me megyina ha yi, meyɛ Nyame akyiwadeɛ a, mabɔ no dua koraa honhom mu. Yes, because menyɛ Nyame akyiwadeɛ. Wobaa wiase bɛtoo sɛ kube si hɔ, wobaa wiase bɛtoo sɛ Kumasi Palace ɛwɔ hɔ, wobɛtumi akɔda hɔ. Wo ntenaberɛ ne baabi a wo maame de ama fie hɔ no, Nti adɛn na baabi a wote no deɛ wagye atum sɛ wo nananom na ɛsiiɛ, but dua no ɛsiiɛ no a me me te aseɛ Nyame abɔ no a ɛnyɛ nipa na creatii no deɛ wose me te aseɛ a me gyimi? Wo sua, wo nkwa na wote so. Mɛba anadwo abɛto woɔ ne wɔ baabi a wowɔ no. Me akwanfo a ɛwɔ Ghana ha nyinaa nim sɛ yɛka spirit a me me ba anadwo me mmɔ me mmɔ ago me ba wɔ so a yɛso a me mmɔ ago because me yɛ demon tiɛ ne yie me me hunu bosomfo a wɔse me wɔne me ni ayɔnkofa Because wɔnim sɛ me, woku nsa frɛ biribi na mede ho mmuaeɛ ba a, me ne ɛbɛsoma me. Agbadwara bɛka kyerɛ me sɛ wɔnkɔ ha a, meka sɛ agbadwara kɔ a, ɔse mekɔ. Because me na mema no yɛ biribi. Yes, wɔn no, wɔn hyɛ m'ase, abosom no hyɛ m'ase. Wɔn yɛ nkwadaa, wɔn no tie, wɔn no, wɔn nante, yɛ deɛ yɛyɛyɛ, ɛ, wo, yɛ, yɛ, yɛ, akwasi buroni ka kasa bi sɛ, meyɛ woman bi, ɛna ma creative spirit no na mede me nimdeɛ nyinaa ma wɔn na masom wɔn mmerɛ bi atwam. Ɛna wɔn de me pamiti ama me sɛ baabi a me gyina biara a yɛ bɛ frɛ me a bɛ soma no mɛ kɔ. Wo sɛn mɛ tumi aba wo dɛm wɔ bere a wo hu me? Abrokyire foɔ, Ghana foɔ ɛhwɛ me mu bo a me tumi da ne dɛn twɛm kɔ si obi fie ɛpo biribi gu hɔ sɛ kɔ fa adeɛ wei dware ɛbɛ boa wo. Me tumi de anomaa firi ha kɔ mo obi wɔ abrokyire. Ɛdeɛn ma nti na metumi de pipa firi ha ɛkɔhyɛ buroni pipa a ɔreyɛ ama obi a ɛmma no? Tie, hwɛ, edua no nyinaa hini ne bɔɔdeɛ. Bɔɔdeɛ ankasa a yɛdua no, yɛtumi wom. Bɔɔdeɛ a yɛdie no, n'ahan, ne nhini, ne dua no ankasa no, ɛno na abayifoɔ adi adi biara. But wokɔgyina ho a wonhunu hwee. Ma menkyerɛ wo, Nyankopɔn bɔɔ Adam and Eve no, Eden turom hɔ no. Wɔde onipa nsa na ɛyɛ adwuma wɔ dua no ho ansa na bɔne refiri aba. Nti bayifo a wɔnni ani no, wɔgyina bɔdeɛ dua ho a wɔntumi mfa nyɛ hwee. Ɛno na meka kyerɛ wo no sɛ, sɛ wonni ani na mark no bi nni wo nsa ɔba adeɛ wei da akɔm wei da mpom. Sɛ megyaa wei ma wo na mekyerɛ wo adeɛ bi sɛ ɔduru dua asi ayi a, ɛbɛyɛ tumi aka okuo mu de bɛkɔ. Woda hɔ anadwo na mefrɛ wo, wobɛba? Dabi, tie, mannyi ansa. Mekyerɛw sɛ tumi ankasa no wɔ hɔ. Na me me bayie no a ɛyɛ na amanfoɔ se yɛse wode bayie ma hann, ɛkwan bɛn so? Wode bayie no ma hann a, yɛ deɛ yɛsuro yɛbɛtu? Dabi, wontu. Tie, bayie no, me ne wura no me. Bayie no, yɛwɔ mu nkyekyɛmu nkyekyɛmu, te sɛ kaa. Yɛwɔ kaa bi wɔ hɔ a, ne aze bu a, wobɛtumi akɔfa ano da kaa aze de abɛma, but ɛnyɛ the same car. Wobɛtumi atwa wo car te de cat foforɔ abɛbɔ nso, na ebi no nyɛ pɛ. Na ebi a. Car no chassis number no a wode abɛbɔ ho no ne wei nyɛ pɛ, baa ɛbɛfa. Ba yie no, ma menkyerɛ wo. Yɛwɔ akoma, yɛwɔ agyan, yɛwɔ kasa, ɛne yɛwɔ akana. Akana no, ɛne yɛde, yɛtɔn no. Akana no, yɛde yɛ adwuma. Obi resi dan no, ahoɔden wɔ fam, ne sikasɛm wɔ fam a, yɛde boa wo ma wonya sika firi baabi. Renting one, yɛde shafa obi. Bi te sɛ, wopɛ sɛ wowura baa mu na. Parliament wɔ obiara wo kasa a obiara tie ɛno wɔ hɔ akana no ɛno na MPs no wisuo MPs MPs no akana no na MPs no bɛbrɛ wisu nti na wɔn bɛ ɛduru police time a ɔbɛgyina hɔ ka asɛm no sɛ deɛ yi wobɛfa deɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ spirit no bi wɔ hɔ ba a ɔyɛ ne sika no ɔde afra no ɔsom obi a ɔbɛgye sika no bibiara wopɛ agyinatam sɛ afei mentoa ba ma no wobɛtoa ba no ama no Ɛno na meka no ɛyɛ spirit. Central market foɔ mma ɛdi dwa Kumasi dwom akana no bebree na bebree de tɔn adeɛ. Adeɛ no spy paa but wɔn to mu ɔde ade no bɛyɛ ama watɔ wɔn mmɔ ka because ɔkɔ fa. Wɔn a wɔn gyina gyina kurom a obi se makɔtɔ fon yɛ ama me pin soap no nti wɔn ani no tuatua wɔn ati kɔ. Ɛrekɔ so yi, wodeɛ ma menkyerɛ wo, ɛyɛ honhom no bi no no, watɔn n'agyapadeɛ nyinaa de abɛgye honhom no bi, ɛna ɔde retete ne ho, nti yɛmaa no eight years a, eight years no, sɛ wɔtɔɔ no fifty million a, ɔde eight years no bɛnya less than fifty million, na ɔde mu three million abɛ increase no, na ɛkɔ, ɛyɛ spirit, hwɛ ma menka asɛm nkyerɛ wo, Kwaku Ten nom nyinaa Nyame ahyira wɔn, but wɔn na ɛbɛtumi akyerɛ sɛ tumi wɔ hɔ, because wɔammu panyina nka ɔnyɛ yie, tie me yie o, sɛ wɔammu panyina ka ɔnyɛ yie. Ɛno nti na mekyerɛw sɛ, Aha no a mewɔ no, mede tumi na ɛwɔ ha. Baabiara no a wobɛto me aseɛ sɛ menyɛ adwuma no, mepɛ sɛ mede wo kɔ hɔ na mekɔkyerɛw nneɛma bi wɔ hɔ, na hunu nea ɛkɔ so asase so. Hwɛ! Obi a ɔyɛ bonini, ɔne ne kunu te. Awareɛ mma. Wanya. Awoɔ mma. Barima no ntumi ne wo nwo a, me mene wo bɛba abɛda sunsum mu. Tie, tie, ma menkasa nkyerɛ wo, tie! Obi yere tu wɛnhyene sɛ ɔne wo nwo no, sunsum mu, yɛnnye ntom. Abusua no mu no, Awareɛ biaa ɛba ntimi mpie mu no abusua no anim no physical deɛ mose moaware but sunsum no nneɛma bi nwie pɛyɛ nti mɛba abɛma wo ba no bi sɛ ɛbɛyɛ wo mfie bebree no a wonya no wobɛnyini na wo nwo na nipa asrɛ wo nti mɛba abɛdum me me me mfoma asɛm sie mese me ne wo bɛba abɛda sunsum mu nti wo so wopɛ sɛ mebɛdwam sunsum mu na wonya ba deɛ a hɛ number no na ɛgu aseɛ hɔ no tie no yie abrokyirefoɔ mo a mopa mba ato badin obi wɔ hɔ a ɔwɔ abrokyire ɔpɛ sɛ wɔwo wɔ wɔ hɔ na onya pipɛs. Hɛ! Me me ne wo bɛba abɛdwam wɔ hɔ, mɛba abɛdwam physical. Mekɔdwam ama wɔanyinsɛn awo ba. Deɛ ɔpɛ soɔ wo te ha, me menim asɔfoɔ bebree bebree awowo ntaafoɔ mma bebree srɛ firi me hɔ wɔ Asiɛ ha. Asɔfoɔ no bɛsrɛ nkwa no firi me hɔ wɔ Asiɛ. Asɔfoɔ no mma bebree ayerenom bebree awo ntaa, ebi awo mmienu, mmiɛnsa, nnan bebree me wɔn bɛsrɛ firi Asiɛ ha ɛna mede ma wɔn. Before nnipa fiti aseɛ nyinaa yɛ dua yi ase. Dua dua na ah.

na wode me kɔ na biribi anyɛ me deɛ atie sɛ wiase sɛ yɛse wogye wo ho akyini bebree a wokyɛle ɛka agyanam wogye wo ho akyini bebree ba a wokyɛle ɛka agyanam na mmom no wowo mmom deɛ ɛnam sɛ mede saa adeɛ wei ato kɔm nti mede woadwɔn me nti tumi bi a ɛwɔ ha biara no tumi bi a ɛwɔ ha biara no ɛyɛ mike no kɔma me Tumi bi a ɛwɔ ha biara no yɛ adame, nti biribiara ni hɔ a ɛbɛyɛ wo. Mmom sɛ meyi adeɛ wɔ afiri kɔn mu deɛ a, wobɛhunu sɛ wo ne biribi twe manson. Yɛma ha kwa. Ɛmɛ woyi deɛ ase mewuo, woyi ase mewu aka. Mframa fa sɛsi a na tetɔ fam a wapira. Dawere me ne me lɔkono. Ɛne agye sɛ wo lɔkono mu. Wo lɔkono a bɛboa wo paa. Na ha so wei ɛdeɛ no. Ah, sɛ aha yɛ cemetery. Amanfoɔ a yɛasie wɔn no, ɛnna no. Nam ka kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a na wawu, na wɔbu atɔfo tuo, yɛasie no. Obi reprɛ, ebia na yɛfrɛ no Kofi. Yɛbɛnya Kofi wɔ ha a ɔno no deɛ no yɛ atɔfobuo a yɛde ne kra no bɛsi wo deɛ no so ama w'abrabɔ no ayɛ yie. Ɛno nti na yɛwɔ ha. Woate aseɛ? Ɛno nti na mewɔ ha. Nti yɛrekɔ dua no ase. Baabi a medi dwuma no, mede wo kɔ hɔ. Ɔde amanfoɔ tete fie ne adeɛ ne baabi a ɔte sie. Na sɛ ɔbɔfoɔ te mmerɛ mu. Ɛna me so nti ɛnti ɛne sɛ ma dɛm. So ɔte aseɛ. Deɛ ɔtɔn mo wɔn tene mo ho. Na me nso meyɛ duafoɔ. Bibi anwa wo. Aha bibi nhu obi. Bibi wɔ wa no asɛm wɔ ho. Wate aseɛ. Aha. Bibi wɔ wo pɛ. na akyerɛ sɛ ae nkamena no no damena no no aha yɛ seɛ yɛ cemetery aha nyinaa yɛyɛ adwuma wɔ ha yɛbusa bi wɔ asaman bi wɔ hɔ a wɔkɔ a na ne ho ɔden nti wɔpere sɛ sɛ adaka no buo ɛno na abu amena no wɔn deɛ mekyerɛ no mm. saa na teɛ nti nya deɛ bi sɛ ebi a biribi saa wate aseɛ Hmm, tumi wɔ ha. Ewiase wokɔ atu wɔn a ɛwɔ fie no paw. Na deɛ ɔmu ehu ase paa no. Ɔmu yɛn hunu hwee. Afei ne aba. Yɛn kakra ɛsɛ ne yɛn kɔ yi. Ansa mepɛ sɛ wohunu bibi. Aha ne ma sɔre yɛ so. Sɔre yɛ so ne. Aha edua no a. Edua budum no ani. Edua budum. Edua budum no. Edua budum no ani. Aha edua budum no. Ɛsɛ wogyina. Wate ase edua kɔ wei. Ɛyɛ me wura. Dua wei, dua wei, ɛyɛ owura. Owura, dua budum no, wɔnie, dua budum no.
Wei ne yɛde boa amanfoɔ aburokyire no, dua budum. Wei na me yɛtumi nya tumi kɔ aburokyire kɔfa obi pipa de ba, bɛyɛ ho adwuma de kɔ, na gyina ma nneɛma no bi ne kaa n'ani. Buroni bi so ama ne pipa a, obi akeka ne ho nsɛm wɔ aburokyire wɔakyerɛ no a, wɔbrɛ no a, ɔdi na wei na ɛtumi me yɛbɔ ne dam. Ɔsi adwuma mu na ɔde amirika no a, wɔaworɔ ne ho ne akyɛ no aba na wayɛ free. Wei ne yɛtumi de sha fa obi ma n'adwene bɛdi obi ho, wei a. Wo kunu bɛdɔ wo a, ɛyɛ wei. Dua abodum no, tutu mu. Nti hwɛ, me ne ne bɛkasa. Hwɛ nneɛma a ɛbɛsi wɔ ha sesie a. Wate? Mpanimfoɔ se nsuo ni, nsa nie. Wei yɛ nsa. Asase yɛ nsa o. Nananom abosom aduasa nsa. Mo na monim deɛ nti a mofaa me a mode me yɛ adwuma. Aberanteɛ yi, dua abudu mu, waba, ɔse ɔpɛ sɛ ɔhunu biribi sɛ wiase tumi wɔ hɔ. Sɛ tumi wɔ hɔ a, mekyerɛ baako, mmiɛnsa, ɛnan, ɛnum, ɛnsia so de kɔ du no, meyɛ hunu nsɛnkyerɛnne, meyɛ hunu nsɛnkyerɛnne. Yɛhu nsɛnkyerɛnne, yɛhu nsɛnkyerɛnne, yɛhu nsɛnkyerɛnne, yɛhu nsɛnkyerɛnne, biabodum yɛhu nsɛnkyerɛnne, yɛhu nsɛnkyerɛnne, ne nsɛnkyerɛnne ne firi gyam, enwisi a efiri nyinaa no, wɔne me kasa, ɛne me kasa, ɛne me kasa no, nsɛm a wɔka no sɛ, ɛnwo ho akyini, na wiase, biribi wɔ hɔ. Menkɔ nkwan. Ɔkyerɛ wo sɛ ɛnyɛ wo akyi no na wiase biribi wɔ hɔ. Nsa kura a yɛde yɛ nneɛma no, ɛkyerɛ nneɛma bebree. Wei, mɛtumi akyerɛ wo mpanimfoɔ bebree a wei asɛe wɔn abrabɔ. Dua budu no, wei ayi wɔn afiri ateasefoɔ asase so wɔ Maba Nsamampom ha. Dua wei na ɛho ni saa no. Sɛ nyɛ me na mɛba dua wei ho a, obiara na wɔbɛtumi ne dua aka sɛ wɔbɛgye no so. Wote deɛ mekyerɛ no ase? Nti biribi wɔ hɔ. Ewiase, yɛse baabi a nokorɛ wɔ no, nnipa nnim. Sante abakɔsɛm se ɔkɔmfo ano kye nua bɛɛ kɔgye owu aduro aba nti ɛna amene anya owu ano aduro tumi da hɔ a yɛsunu ahene ase. Tie me yie. Obiri kɔmfo ɔkɔmfo ano kye, ogyae adeɛ bi o. Mekɔ Agona, yɛfrɛ kuro bi Akorɔfɔn so, kɔmfo ano kye kuro no no. Na me wura sieɛ, me wuraɛ na dua wei baako si hɔ. Asɛm a ɔka kyerɛɛ me ne sɛ. Wei baako sɛ si hɔ. Wei baako si hɔ, ɛyɛ dua mmienu pɛ, wei na hɔ, asa. Obi kɔmfoɔ dea. Wɔntɔn dua, wɔntɔn dua, wɔntɔn dua no ni. Tie no yie. Tumi a ɛwɔ mu no nyɛ asɛm ketewa. Wɔn si me ahenkyɛ ma me tumi sɛ baabi a mɛgyina bi a mɛka dua wei ho asɛm no anya adwuma. Na na dua yi no, ɛnwisie no ɛbaa no sɛ menkyɛw adeɛ bi. Wobɛduru fie no ayɛ sika wo nkyɛm adeɛ. Mɛkyɛ wo adeɛ bi wɔ ha. Adeɛ no a mede kyɛ wo no, ɛyɛ sunsum adeɛ, but wobɛduru fie no ayɛ sika. Ɛnde ɛnku me deɛ. Tie, sɛ wonnye wo ho akyini wɔ dua yi ho. Ah, dabi, ɛnde mesuro, mesuro, ɛnde metumi. Sɛ wogye no di sɛ wowɔ biribi. Oh, megye no di. Kɔ nneɛma a ɛfiri dua yi mu pue yi sɛ wohu yɛ. Deɛ ɛgya no firi fam kɔ, meyɛ m'ahye no. Okay. Naano bi, papa baako ba ha, meyii akyekyedeɛ a sikadwa butu n'akyi, sika butu n'akyi kyerɛɛ no wɔ ha. Woyɛ akyekyerɛ wɔ dua no mu? Dua yi mu. Mɛtumi ayi onyin wɔ dua mu akyerɛ wo. Ɛna daabi daabi a daabi ɔbɛka me nanam ɛyɛ daabi onyi onyi onyi deɛ mɛtumi ti mɛtumi ɛne ɛme ne gya yi mpɛ Okay. mpɛ sɛ esika deɛ amɛgye.
Nti na meka kyerɛ wo sɛ nnipa bi wɔ hɔ a na aburokyiman mu wakɔdi nsɛnsɛmɛ na yareɛ bi da no so ɔkɔduru aburokyire nneɛma mu ayɛ den. Saa nnipa no number no agu screen ase no wo nsa ka na wofrɛ me a yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ Adeɛ a ɛ ɛ dua budu mu wɔgyeɛ no ne asuo no mu deɛ yɛ dwan yɛ yɛnye sika yɛne wo mɛka nkyerɛ sɛ meyɛ sika yɛ sɛ daabi wo ho kyerɛ ne yɛboa wo because yɛwɔ supernatural power a ɛyɛ tumi a ɛyɛ ba yɛ wura me anam ne wo kasa no nti meboa wo na nneɛma atumi akɔ yie na daakye no mo de nananom ase da na tie no yie sɛ yɛboa wo na yɛ wadwene sɛ yɛyɛ ase da no wobɛfa adi a sɛ ɔn sɛ nipa da hɔ na ɛdeɛ na ɛsi no so Wawie n'adwuma. Saa nea nyinaa bɛyɛ, but wanhwɛ a wobɛdi kan agya yɛ. Nti nokorɛ na yɛde yɛde yɛ adwuma wɔ ha. Ɛna wohwɛ me nsa bonkum yi so yi a, aha, mefrɛ aha ta no so. Aha, ɛna meyɛ passport ne nnwuma akɛseɛ nyinaa ne nneɛma nkaeɛ a ɛkeka ho no nyinaa no. Aha, ɛna meyɛ biribiara. Ɛdam, biribiara, ɛbi sɛ kɔɔtwi kɔɔ bɛman, Aha, aha na mefrɛ saman. Frɛ saman no wɔ ha. Frɛ saman wɔ ha. Ma saman firi ba. Aha na mefrɛ saman. Aha ɛna mefrɛ saman. Na ɛnɛ mese mɛyi adeɛ kukura mu akyɛw. Ɛmi hu deɛ. Owuo deɛ wohu. Sɛ woba ha a wonkɔ no kwa na woanya bi aka akyerɛ temamufoɔ. Wate aseɛ? Aha ɛma nkɔ kwa. Nti mɛkyɛw adeɛ wɔ ha. Na afiri ya kɔ a, wanya bi ate, aka akyerɛ temanmufoɔ. Wowɔ gyidie sɛ wobɛtumi saa adeɛ no? Na me gyidie no sua. Nya gyidie na memmoa wo, na wo brɛ. Nya gyidie na memmoa wo, na wo brɛ. Wowɔ gyidie? Woyɛ sure? Meda ase. Okay.
Mmoa ne nnɛ.
Ɔsɔkɔ, Nana, wo wɔ gyidie? Mewɔ gyidie. Nananom se menfa pipa yi ma wo. Gye.
Mewɔ gyidie, Nana. Gya pipa no ma me, wate? Mate. Megu nsa na nneɛma awie pɛyɛ ama wo ha, wate? Nti ɔhwɛ. Mate, Nana. Na afei abudu ho nkwa so o. Nsa. Yɛahyɛ dwumadie ase, yɛbɔ mu din na hyɛ aseɛ. Nsamanfoɔ aduasa mpempem ne ɔha ne akyire nyinaa nsa. Tafo deɛ so nsa. Nsuo ne abosom ahodoɔ nsa o. Mo nti na yɛwɔ ha. Mo dehyeɛ ɔfiri baabi na aba. Ɔbɛpɛ nsɛm akɔ hwɛ na wapɛ nneɛma ahu. Ɛno nti na ɔwɔ fie ha. Saa krataa yi a obiara ba a momma memma no bie no, ɛnnɛ mede ne deɛ ama no. Ogya mframa tumi a ɛde sika ba no na mede ama no. Nana, worekɔduru fie yi, nyɛ sika. Menim deɛ ɛbɛsie ansa na sika aba. Wɔkɔduru fie ma no nyɛ sika. Wɔkɔduru fie ma no nyɛ sika. Onipa bi berɛ biara n'ani bɛhu papa yi no ɛyɛ gya. Asan sɛ wɔyɛ gya nti wɔde gya ɛba ha. Anamisɛm hyehyɛ me.
Ae. Nsuro.
Nsuro.

Hwɛ, sɛ ɔfiri ha kɔduru fie a, saa adeɛ wei no a wohu yɛ no, ɛyɛ sika ɛni wei ɛyɛ sika wasa de atum ɛyɛ sika ɛyɛ sika oyie deɛ mu ano anya no na tumi no sɛ menka kyerɛ sɛ wɔde wobɛyɛ adwuma ei na deɛ ɔde wobɛyɛ adwuma no sɛ wo ɛfiri poa no kɔsi kwaeɛ mu ɛfiri nsuo agya kɔsi atɔeɛ obia ne wɔbɛkyekyere wo bosom bia so ɛbɛyɛ adwuma da na saa sika no a wobɛkɔ fie no wobɛnya no wobie wo pono a wompa so wobɛkɔ no da hɔ deɛ wobɛnya bia wonya wokɔ no sika no ɛte sɛ deɛ hyɛ rɔba mu yɛnte ano yɛato ano a deɛ wobɛyɛ ni pɛ kwadu kwadu a aberɛ a yɛbɛdie no yam fɛ kwadu no fa wo nsa ho sei wowie a fa wo nsa to nsuohyiam na wo horo yi ansa na wɔsɔ sika nim wayɛ yie mema ɔbosome hwɛ kaa wobɛdam kumase a me menhia wo hwee mempɔ hwe sima ka kyerɛ sɛ me deɛ me meyɛ tumi nyinaa de hyeɛ bonsam no ankasa ne ba no me me me ne nyame ni apam deɛ ɔbɔ ɔsoro no deɛ wate me bra ma me me deɛ ne dua yi ntwɛn aha na medidie Meboa no so yie a, na nso de aseda abrɛ nananom. But wo deɛ, ɛnam so adwuma pa a wopɛ sɛ ɔfi fi nsam ma Ghanafoɔ nyinaa hu no, akyɛdeɛ a ɛse memfa nkyɛ wo no, ɛne adeɛ wei a mede maa woɔ no. Wote deɛ mekyerɛ no ase wei?
Aane. Ɛsɛ wie pɛ yɛma wo, ɛfiri sɛ wohu sɛ sika yɛmbrɛ ne yɛnya. Sika, ɛyɛ gyam ne yɛfa. Mede wo kra fa gyam, na nananom nso wɔakyɛ wo sika a, fa ka wo deɛ ho fa yɛ adwuma na fa didi. Woate deɛ mekyerɛ no? Mawie. Enti ma mengu nsa ɛna nananom ase ma wo ɛwɔ ha. Ah, awurade nana ma me nsɛm ahye. Ni nana. Ii, ɛnɛ deɛ manwa wasɛm o. Ɛy, gya firi fam. Gya firi fam ba. Nana de gu nsa ma me na me nkɔna. Sie de. Ii, awurade nana wakumi o. Yɛnkɔ ha.
Yoo, n'abosoɔ aduasa yi. Mefrɛfrɛ mu. Mode hyɛ da nkwa. Mo na moafrɛ me ampa. Mo na mode bɛyi atumi abɔ me ho ban ama me bi adie, ma me bi adwaa. Na nnɛ kwasie yi, kwasidaa da pɔn da mode ma bɛwia ha. Aha yɛ tafo asieɛ. Ɛna a yɛne hunu ne deɛ ɛhunu nyinaa nsa o. Hia bɔne nso yɛ frɛ mo a na ne yie mu nipa brɛ nti ne aba sɛ mo moa wɔn. Da biara yɛ ka mo boa wɔn. Mo din mu mo nkwa so. Deɛ yɛ yɛ yɛ nyinaa nwie pɛ yɛ mo nkwa so. Deɛ ɔbɛhwɛ video yi atie mu nsɛm na wagye deɛ yɛ ka yɛ die no nwie nim. pɛyɛ, na nya aseda, awoɔ, sika, yiedie, ayaresa, nkwa, nkwanhyia deɛ Nanamma no mpare no, tumi wɔ soro na tumi wɔ adeɛ mu, abɔadeɛ nyinaa nsa ano adeɛ ne dua yi, dua budu mede wase, dua budu mede wase, dua budu mede wase, sɛ ɔma nneɛma nyinaa wie pɛyɛ, na wɔn a ɛbaa nyinaa de wɔn ahokwan san na musuo afiri wɔn ho. Yasra mu oo ɛweɛ.
Nana ɛberɛ a ɛɛ wawie a ɔsi sika no ba me nsam nso hyehye me o. Ɛbɛhyehye wo wɔnte sɛ wobɛduru fie na sika no wobɛfa ɔn sɛ baabi a woda so gyaa sika no toyɛ no nwisie da so fi hɔ ba ɔn sɛ nwisie da so ba pipa no ano no saa pipa no a ɔyɛ maame na ɛsi wɔ fam hɔ no Sika no a ɔse menyi ne kukuo no mu mfa maa no ɛna mayi di ama wo no, meyi di maa woɔ no, ɛsɛ hyeɛ, bɛhyeɛ da ne nso, wobɛkɔ fie na ɛyɛ sika ɛda wo mpa so. Wate aseɛ? Bibi wɔ baabi. Bibi ne baabi a nka ɛda a yɛnto po. Wate aseɛ? Okay. Nana na mede ase. AMP fo ne na yɛda wase. Yɛn nso yɛda mo ase.
Ah, AMP TV GH na ɔhwɛ a ne ɛnɛ deɛ nsɛm a ɛsi ano ɔde me nsɛm nyinaa ɛhyehye me. Egya firi fam. you will be there since I was born. Na ɛberɛ a merebɛkɔ no, mepɛ sɛ ka wode da w'adɔfoɔ ase. Ɛɛ, yɛwura no asɛ tutu, na atumfoɔ, ɔpem soɔ, metwea wo, mesrɛ nkwa tenten ne tumi a ɛfiri Awurade Nyankopɔn nkyɛn ma wo, sɛ mo na moka bi ɛwom, nhyehyɛeɛ a yɛtena ase a mfie bebrebee 2020 abɛwie pɛyɛ a ɛnɛ Yɛapaw wo ntoma ama nnipa ahunu no, mo nsa ne mu anka ɛnyɛ yiye. Yɛde aseda ma mo. Ahemfo akɛse a etia yɛn, Tafo Hene na Agyenfrempɔn nom, M'adehyeɛ nyinaa a etia me, wiase mu nnipa nyinaa, mekyea mo, mekyea mo, mekyea mo wɔ nananom din mu. Wiɛ. a na ɔka Ghana kum America a aba so a ɛsɛ aba a apue wɔ Tafoa Stars nyinaa aba ho abɛka ho asɛm ne ho ansa na yɛbaeɛ a ɛbɛtie yɛto ne bɔ bɔ so baako pɛ Baifoɔ hene a yopoo ntɛ na siei a mbɛto no sɛ me nsam nyinaa koraa hyehye me na mede asɛ na AMP TV GH Doctor Doctor Kwaku Ɔten ɛde kɔ Google company ɛsɛ ɔ subscribe na ɔde kɔ site hɔ na ɔhwɛ nneɛma wɔ hɔnom ɔnya hand sanitizer ɔde fa nsa kono mpokua nsuo ɔde kɔ 123 ɛde kɔ Atadwendwa ɛde kɔ Google company Doctor Doctor Doctor Kwaku Ɔten herbalist do Doctor mekyea wo mekyea Kyama Wontumi mekyea AMP boss baako pɛ Mister Asante mekyea obi biara Canada. Me sister baako pɛ ɔwɔ Canada mekyea wo. Mekyea baby Wizzy mekyea baby Wizzy Abrokyire fo Germany Italy London Australia mekyea obi biaa obi biaa ɔhwɛ AMP biaa meda wo ase sɛ wotɔ credit de hwɛ adeɛ wɔ so wopɛ biribi ahu a wokɔ AMP TV gye akyi a wɔn bebue ah na obi pɛ wo a obenya wo number no wɔ he? Eh deɛ ɔpɛ sɛ ohu me ne ɔne me kasa no ɔnhwɛ screen ase me number gu hɔ anaa zero two four one four four nine eight eight four. zero two four one four four nine eight eight four anaa deɛ egu hɔ no yɛ whatsapp number a wobɛtumi ne ma kasa deɛ ɔpɛ sɛ wode kyerɛ me deɛ ɔpɛ sɛ wo ne me ka biara wodeɛ fa number no egu screen so no deɛ nkasa nana no mo nka mo ho wate ɔsɛ kɔe before sɛ ɔbɛkɔ no adeɛ ɛda kɔm yɛ meyi ma wo
wate na zuma no sɛ mekɔ no kɔe dɛ na sɛ sɛ bia ok bɛtumi akɔ wobɛtumi akɔ ah na na mɛtumi akɔ na mekyia atwoma wura bank limited a ɔde sika kakra bi kɔto a oloan deɛ ɔkɔɔɛ a see bam see bam ɔmo wɔ kwada so ɔhɔ na ɛyɛ main office ɛwɔ branches bebree ɛwɔ Ghana ha the whole world na mea meka sɛ sɔrɔ ɛba bi test ɛno so sisi aleɛ na ti ɛdeɛ na ɛha wo yaleɛ bi a ɔbɛn sɔrɔ ɛba ti bitumi ama na pragea and abɔbɔ ya wopɛ bi so a ɔni problem bɛnya na AMPTVGH Royal Television for rare people so ko one and one wɔso oyere ne twɛ boss mekyia obi biara mekyia Mr Vincent Mr Ernest Caleb mekyia Adogogu company mekyia mo ne deɛ ɛne ne mahu adeɛ papapapapapa na me nsɛm nyinaa hyehye me